Dünýädäki iň köp bomba atylan ýurt. Ilki bilen bilediňizi alýaňyz, Türkmenistandan prýamoý reýs ýok, şoň üçin çerez Malaýziýa gelmeli bolýaňyz, Malaýziýanyň üsti bilen gelmeli bolýaňyz. Kitaphanalar, bolnitsalar, okuwlar, hemme zat ýeriň aşagynda bolan. Ýani aryň bir güne bardy, öz baryny aldy, gitdi. Üns berdiňizmi dostlar, hemme zat ýok ekeni. Ýerdäki jennet diýlende şu taýyny salgyberseň bolýarmyka diýýän. Bular ýaly ýerde hiç kim dermanlamaýarmyka.

Omledalyk bahasy altmyş bäş funt diýip, gapdandan iki sanja näme maýnezli ketçubyny berýär. Emm, ullugyna baram. Bary ýogy altmyş bäş diýip dostlar. Gowy eken häzir kafeň adyny görkezjek daşyna çykanda. Bahalar wobşe hemme naharlaram gowy eken. Bahalara mine ştaýda bar hemme zadyň. Girmäkäňiz şeýdip görip girýäňiz. Gymmadrak görjek bolsaňyz edil başgalaryndanam lýuboý bir kafe gireňizde. Şular ýaly gireňizde şular ýaly menýusy durýandyr öňüňizde. Ada tarap ugradyk indi başga bir zada lokasiýa. Häzir indi görerin, görkezerin dostlar sizede. Bärde ine hytaýlaryň zatlaram bar. Hytaý naharlar barlap göreýin diýseňiz, ýa bolmasa gowy görýän bolsaňyz iýip görüp. Onsoň hindi kafe, koreý kafe olaram bar ine Taste of India. Häzir biz ho daga tarap barýas dostlar. Şo öňümizdäki daga tarap barýas şu wagt. Gowak bar diýýär şoňa görmäne barýan häzir. Şular ýaly biledalar ýalak. Bir ýere girdik. Girdim kimin diýýär her kime. Dur şular ýalak biletini berýän. Hä bärde-de bermeli eken gireňden soň. Şular ýaljak köprüň üstünden geçip gitýäs. Hiç hili bilemok. Nirä barýandyr? Gowaga diýibä barýan aslynda ony bärden. Gowaga çykalga bamyka? Hä bar ýalak. Hä aňyrda. Indi gören bolsaňyz eýleki wideodaky ýüzük baýdan berýämiz sygyrlaraý. Iber şu wideony dostuňa zadyňa olam görsün. Daže sygyrlaram ýüzük ýör derýada zatda diý. Sygyrlaň bolup görşünaý ýüzen bolup. Sygyrlar hakykatdan hem bar ussat iýilmeýän ýaly o bilemok eýeleri ýok bolaýmasa çopanlar zatlar bir hili öz erkine aýlanyşyp ýörenler men şu wagta çenli çopan göremok aýlanyp ýören gapdallaryny bu ýerleriniň owadanlygyna ýöne näme sebäpden men şu wagta ara töwerekde kem turist zat görmedim asyl turistik ýerleriň hemmesinde bar bolmuş taýamyna turistik ýer bar şu wagta çenli hiç hili men turist göremok töweregimde hiç hili gezip ýören bir men galan lawosly

Turistlerem bar eken azrak. Haa ine ine ine daga çykylýan ýere geldim ine gowo. Uuff uuff nirä geldik wideodada görünýämi görnenok bilemok owadanlygy nähilek derejede görünýär ýöne hakyky gözle başga zat. Nähilek ýere çykdyk. Intako ýokarlaryk gitmeli. Men Laosa diňe ýokarlaryk dyrmyşmana gelipdim düşündim men diňe daga çykmana gelipdirin dikow ara lesnisalar gatyja dik. Goja ýa-da etýär arasyny dynjalyp dynjalyp çykmasaňyz. Hany ýetdik la azajyk galdy.

Oduň ysy bar şu wagt şu taýda. Bilemok tokmy otmy şoň ýa bir zadyňa ysy bar. Şemiň ysymyň bir hije ysda özä şu taýda. Şemiň ysy bar eken. Bilemok göni nämeden gelýä ol ys nireden gelýä. Ha ine nämä bildim ys näme üçin bar. Düşündim dostlar indi ysyň näme üçin gelýänini ýöne şem ýakyp otyr eken şondan gelýän eken ys. Bägiriň owadandygyny. Tarabyna gördüm indi o tarabyny indi häzir geçip görjek dostlar. Menem ýatladyp goýaýyn dostlar. Wideo laýk basmagy, agza bolmagy hem-de kommentariýajyk ýazmagy gysganmalyň. Çyralaram ýaman owadan reňk berýäraý şu wagt içinede. Gök, ak her hilek bolup ýaşyl ana. Hasam bir hil içiniň atmosferasy nüýtge-düýtge ýörýär. Oýtdylar ýöne şu çyralara. Aşakdan hemen şeýle bir ýol gitýän eken. Näme maksat aýdan men bu taýda adam zada geçenok ýöne meň özüm geçip göräýmesem. Näme bar bu ýerde? Piga diýýän ýa. Eý ýok hiç zadam ýok ýöne. Görýäňiz dostlar daşyň ýalpyldaýşyny täsinligini aýman bilen çekýän bir çalarak etýän eken düşdi öz ýerine bax. Üns berdiňizmi dostlar hemme daşda ýok eken şu ýalpyldawuk. Bulam meň ýaly galdyrnyp gelen öýtýän bärik. Hä ine ine ýaňky daş görünýämka ýalpyldaýşyny görýäňizmi. Guýa dostlar ne pulak gaýalar. Hä ne pullar ýeten. Ýigrimi metr aşaklykda. Ýa nememka bulam wetnam döwleti taryhynda uruşda ýeriň aşagynda birnäçe tuneller gazyp hatda Ýeriň birnäçe metr aşaklarynda diýe, tutuş ýaşaýyş gurýarlar, şo taýdan şäher gurýarlar. Kitaphanalar, bolnitsalar, okuwlar, hemme zat ýeriň aşagynda bolan. Duşman çozan wagtlary şolar şeýle ýokardan alyp bilenoklar. Duşman eger-de çukura giren ýagdaýynda, bilýän adam girmese, şonda aljyrap ýitip ölüp galýar diýe. Wetnamda ýöne şo taryhyny bilýän. Laosam onda şon ýalyrak bolaýmagy mümkin. Dostlar, serediň, gezýän turistlerem bar ýöne esasan öz halky. Gelip daşa zat ýazýarlar ony özlerine yrym hökmünde görýän ekenler. Ata bu ýerde nä çykyp barýan indi. Ady Taň Çaň Keýw diýip geçýändir çuwa zatda daşyna çykdym bolýn. Suwalary tutdylar äý dostana malades. Şu suw dostlar derýaň suwy däl eken dagdan gaýtýan suw diýýär ýagyşyň zaryň üýşmeginden gaýtýan suw diýýär. Bu ýerdede bir zat bar eken şu tarapa barýan ýene täzeden gowaga girýär eken bu. Dile doga etdiler. Maşgala zat bile gelinýän ýerde. Turistler az eken ýöne bu ýerde. Dostlar şuwa bir ýerik gelýän ady Apuakuiw diýip geçýär. Seredäýiňdä meň görýänimi sizem görüň. Owadanlygyny muň. Ýerdäki jennet diýlende şu taýyny salgy berseň bolýamykan diýýän. Diňe şo wideolarda zatlarda görýädim welin edil bu dereje göz bile göreniň bile wideodaky göreniň ikisi deň bolanok eken hakykatdanam. Näme üçin biz Laos hakda zat bilemzok? Her kim gezmäne gidilmeli diýlende diňe şol Tailandy, Balini bilýäs. Bärde-de bar eken asyl. Ol jaý arenda berilýän ekeni. Aňyrlaryna çenli geçjek gün aňyrlarda hiç hili ot zat ýok eken bular ýa güllük zatlyk şoň üçin häzir indem başga ýere geçjek dostlar. Eý aryny. Eý otur meni bir çakaýma ho. Her güle baryp baljagaz ýygnap otyr. Her güle onup. Näme netije çykarmaly dostlar? Tebigatyň özi aýtýar bize şo zatlary. Akyllysyrap gürlejek bolamok, ýöne hakykatdanam tebigatyň özi aýtýar şo zatlary. Ýani aryň bir güle bardy, öz balyny aldy, gitdi. Şo bir zatda, şo bir ýerde gezmek gerek däl. Her bir zadyň tagamyny duýup ýaşaň dostlar. Her bir ýerini aýlanyň, görüň. Şeýle owadan ýerler bar. Ýöne şol öýüň içinde, telewizoryň öňünde kino görüp. Türk seriallaryňyzy görüp oturanyňyzdan bular ýalak ýerde çykyp aýlanyp görüň dostlar. Bir ýyldan, iki ýyldan, belki bäş ýyldan bir gezek bir aýlanyň daşaryny görüň dostlar. Iň bolmanda öz ýurdumyzdadan birnäçe zatlar bar, birnäçe ýerler bar. Ömrüňizi diňe şo iş, pul ýa bolmasa gymmat maşyn, gymmat telefon diýip geçirmäň. Şular ýalak ýerlerde aýlanmagyň özi bir başgaça duýgy. Serediň bärini, bu ýerine serediň indi. Kafeler, zatlar. Oturylýan ha o taýlarda-da bar. Bu ýerde diýme bir şagalaň girip dur. Gijesine has moda bolýandyr. Çyra zat ýakyp. Dostlar şu bananlar näme sebäpden kiçi bolýar? Obyçny biziň kiçiligimizden bäri iýip ýörenimizem ullakan ullakanlar. Ýa şol bişmediginden kiçi. Ony iýseň bişen banandan hem kiçi görnüşleri bar. Bular ýaly ýerde hiç kim dermanlamaýar. Meň pikirimçe şol dermana ulalýarmyka diýen. Özleri derman zat berip ulatýarlarmyka diýen. Siz näme pikir etýäňiz? Hany, bilýäniňiz bar bolsa geçip kommentariýada ýazyň dostlar, garaşýan jogabyňyza. Ýaňky ýerden çykdyk dostlar, göni çykanyňdan göni ýoluň o ýüzünde. Şular ýalak ýer bar. Kafe, kafe diýip bäri bişirýän ýerler i aşakda oturylýan ýer. Derýaň göni gapdalynda. Girmäkäň zakazyňy berip girýäň. Ýöne bahalary şäher içinden çala gymmydrak. Ýerleşýän ýerine görä bolýaram. Zakazyňy berýäň ýokardan i aşaklygyna düşýäň welin seresapja bolup Çuň ýöne oňarylman seresapja bolup giriň dostlar akyma bir güýçli aşakdaky daşlar bir hili tyýyp durýandyr. Kafe gelseňiz diňe bu däl derýaň dostlar o ýüzündede bar tarapyndada doly kafe many geliň dostlar şu taýy nahar bilen suw ýarym litrlik suw bary ýogy bäş dollar hem suwa girýäňiz dostlar hemden suwdan çykyp şular ýaly naharyňy iýýäňiz gaty gowy hawa ýöne eýleki ýerlerde arzanrak ýöne bärde gymmat sebäp diýseň. Ýerleşýän ýerine-de seretmeli edil. Gymmat diýen de zaman ýalap üýtgeşik gymmatlygy ýok bärde. Gapdyndan şinýajak bir ajylygam beripdirler. Jan barly tagamyna muňa biziň palawymyza meňzeşdä. Reklama edip aýdamok, çynym bilen gowy, gyzyklandyrjak bolamok, hakykatdan gowy dostlar. Naharda diňe towgy, tüwüsi, bürünji, ibram käşir bar. Gapdanam hyýalçyk berýärler, içine ajylyk. Biziň palawymyza meňzeş hawa ýöne başgaça bişirilýär şoň üçin tagamy wapşe başgaça zat. Dostlar şu wagyt gije bazaryna tarap barýan. Hemä bazary görkezen. Hemem Laosyň azajyk taryhy barada bir giňişleýin bir gürläp geçerin. Dostlar, ilki bilen Laosa geljek wagtyňyz düzetmeli zatlaryňyz barmy? Hiç hili ýok. O nähilek bolýar? Ilki bilen bilediňizi alýaňyz. Türkmenistandan prýamoý reýs ýok. Şonuň üçin çerez Malaýziýa gelmeli bolýaňyz. Malaýziýanyň üsti bilen gelmeli bolýaňyz. Wiza meselesi geleňizde gapyda dostlar. Indi ýagny aeroporta gelip düşýäňiz, ana şonda Size kyrk dollar eliňizde bolsa has gowy dostlar. Bölek kyrk dollaryňyz bolsa edil bolmanyna-da zyýany ýok, özleri bölüp berer ýöne azjyk kynrak. Gireňizde sim kartam şo taýda satylýar, wizaňyzam şo taýda, doly tä ýurda girmäkäňiz gelip düşüşiňize sim kartyňyzam alybilýäňiz, wizaňyzam şo taýda üç, bäş minut aralygynda derrew basyp berýärler dostlar. Ondan soňra iki sany anketa dolduryň diýýär, iki sany anketaň biri-ä şol wizaňky, a birem ýurda girmek üçin. Wiza meselesi-ä indi düşnükgil. Üýtgeşik zat ýok o taýda, üç-bäş günüň dowamynda bitirip berýärler. Ýöne dostlar eýleki anketede dolduraňyzda gaýdyş bilediňizem bolmaly dostlar ondan başgada oteliňiziň brony, nirede bolýan şo zatlary soraýarlar, bronnyň suratyny zadyny görkezersiňiz. Boldy başga üýtgeşik zatlar ýok. Olar ýaly yrsaram baranoklar. Ýurda girmek olar ýaly kyn däl dostlar. Bir azajyk haýalrak hereket etýärler diýäýmeseň onýalak girmek Çig kynal. Soňra ýurda gireňizden soň, eýýäm siziň sim kartyňyzy alnan, puluňyzy böldürjek bolsaňyz eroportyň içinde öz işgärleri zatlar bar şo taýda pul zat alyş çalyş etýänler şo taýda böldürip bilýäňiz. Ondan soňra oteliňize zadyňyza gitjek bolsaňyz taksi tutmak hökman däl. Olar gymmadrak aýtýar bahasyny şoň üçin şo taýda awtobuslarym bardyr şähere tarap gitýän şo awtobuslara münip bir sagat bir ýarym sagat töweregi garaşsaňyz her bir sagatdan zatdan Reis badyr dostlar. Geldik gije bazara häzir indi birazajyk taryhy barada gürläsim gelýä. Laos dostlar ol demokratik halk respublika bolup Günorta Gündogar Aziýada ýerleşýär ýöne hiç hili deňiz bilen zady ýokdur serhetleşýän ýeri ýok hiç töweregindäki ýurtlaryň hemmesi diýen ýaly serhetleşýär deňize çykalgasy bar ýöne muňky ýok şo tarapdan hem söwda tarapdan hem deňiz ulgamlary pes bolany üçin azajyk pese gaýtýar. Üns berýänsiňiz dostlar. Şular ýalak. Pille zatly egin-eşikleri köp görýänsiňiz. Näme sebäpden bolsa şular? Şulary aslynda Tailandyň kolonial döwleti bolan Tailandlardan soňra bolsa ýöne fransuzlar basyp alýar. On dokuzynjy asyrda asyl şular Tailanda tabyn bolýar. Ondan soňra bolsa bir müň sekiz ýüz togsan üçünji ýylda bolsa fransuzlar özlerine tabyn etýär. Şeýdip fransuzlaryň elinde näçe ýyldan bolandan soňra bir müň dokuz ýüz elli üçünji ýylda bular garaşsyzlygyny alýar. Dünýädäki iň köp bomba atylan ýurt diýeňde birinjilik bilen Laos göz öňüňe gelýändir dostlar. Olam näme sebäpden şol Wetnam wideoňda paýlaşandym Wetnamyň öz içki urşy bar. O taýda-da fransuzlar esasynda bolýar. Demirgazyk Wetnam bilen Günorta Wetnamyň arasynda uruş bolýar. Geçip görmedikleriňiz bar bolsa geçip görüň dostlar Wetnam wideomda aýdyp geçendim taryhyny. Wetnama barýan ýaraglary öňüni gabamyk üçin başga ýurtlardan gelýän. Kömek zatlary, kömek ýaraglary, zatlary Amerika şulara bombalap, şulaň üstünden geçenligi üçin Amerika şu lawozy bombalaýar dostlar. Dokuz ýyllap her sekiz minutda bir bomba düşýär dostlar. Olam adam başyna näçe sany bombadan düşdügi bolýar. Şol bombalaň indi otuz prosenti intäm aktiw dur. Olam mellek ýerlerde zatlar, indi boşluk meýdanlarda aktiw duranlygy sebäpli şo ýerlerde hem ekrançyklar Ötenok, garyplygynyň ikinji minusy dostlar. Bir müň dokuz ýüz ýetmiş üçünji ýyldan bäri şu wagta çenli ýarylmadyk zatlar diýe elli müňden köp adamlaň ölmesine, elli müňden gowrak adam ölýär, olaryňam kyrk prosentine golaý çaga. Bir müň dokuz ýüz ýetmiş bäşinji ýylda ýöne öz garaşsyzlyklarynyň zatlaryny alýarlar. Deňize çykalgasy bolmaýanlygy üçin hem-de bombalar aktiwm duranlygy sebäpli birnäçe boş ýerlerde Ekerançylyk zat tarapdan pes bolýandygy üçin şu zatlardan hem şu döwlet dostlar ösüp bilenok. Laos döwletiniň gysgaça taryhy şulardan ybarat. Näme-de bolsa indi ýuwaş-ýuwaşdan yzda galak döwletlerdendir bolsa-da ýöne ösmäge çalyşýar. Meselem, on-on bäş ýyl mundan ozal şu ýerlere kän turist zat gelenokdy, indi-indi gelip başlady. Turistler juda kän. Bärde elde tikilýän gapjyklar zatlar bar, suwenirler bar.

Çylar ýalap, bir gyra geçip oturdym edil, ýer tapmamsoň. Sen iýjekmi? Düşünmedim men-ä tagamdan. Marmal atdylar-a, ýumşak. Hme, senem iý, gel. Äý, men halaýamyka, hany? Iýäý, haýyşt. Goý. Menem-ä seniň. Halamadyňmy senem? Olar-a halamady. Bir hili agzymyň tagamy gitdi obl bara gaýta. Ýanym bile gelýäň. Gorkma gel gel gel sypalajak. Gel sypalaýyn diýen hä ony geleň gok. Soňam ýanymdan ýöreýäň. Gijeki durmuşam başlady nä. Ärini şu taraplardan suw alaryn diýip otyryn menem. Näme suw alaly? Can I take in a coconut? Coconut? Yeah. Yeah yeah yeah. They have in a big one. Ha yeah yeah yeah. Okey, okey, okey. Okey, okey. Oh, thank you. Kapçay, bye bye. 35 mün kip dostlar. Tagam gowy eken, bu ýaljak. Ýaňky iýen zadymyň tagamyny ýetik gidäýýär-de dünýäde içýän bolýan.